Гүзәл Идрисова, сине күрер көннәрдә бар икән. Ничек менә бу? Килеп җиттем, ниһаять.
Әй, килеп җиттең, менә бу машинаны күптән бөтен халык, Татарстан халкы күрергә хыяллана. Бу синең ирең Илназбах бүләк иттеме Гүзәл Идрисова сиңа? Әй, Аллаһ шөкер, менә өченче малаемны Роддомнан алып кайткан көнне Илназ шушы машинаны бүләк итте. Балаларны больницаларга йөртергә дип, э, игровой зоналарга йөртергә дип, эш өчен, малайлар өчен, гаилә өчен бүләк итте. Аннан бик зур рәхмәтлемен, бик җайлы, бик уңайлы. Биләйн, синең э, ирең шуңа әле бай җегетмени ул? Рейндж Тырыша инде, Роверлар. аның күңеле бик бай. Күңеле Шуңа бик- тырыша, әйе. Һәм гай- хатыны өчен, гаилә өчен, малайлар өчен тырыша. Ә, Бер нәрсәдән дә кимсенмәсеннәр малайлар, ди, җайлы булсын, ди. Әйе, әйе. Шул. Ә моңа хәтле машинаң бар идеме? Моңа хәтле бар инде, башта өйрәндем. Иң беренче машинам Ака иде. Бик яратып йөрдем, анда өйрәндем. Аннары инде Toyota Corolla булган иде, шунда йөрдем. Менә хәзер өченчесе шушы. Якынрак килем әле сиңа, кереп утырыйм әле бу машинага. Аннары бөтен дөньяга сөйләп йөрермен. Менә Гүзәл Идрисованың Машинасына кереп утырдым. Менә җәмәгать, карагыз, искиткеч машина бит бу. Кара әле синең машина белән ниләргә эләккәнең бармы? Аварияларга, шортларга дигәндәй. Юкмы? Бер дә эләккән юк, мин бик әкрен йөрим. Әкрен йөрисең? Әкрен генә карап кына чабырга яратмыйм. Элек яшь чакта мош чапкан да булганмындыр. Хәзер теге балалар белән булгач, гел аларны күз алып, әкрен генә шул 60 белән йөрим мин.

Күп чакта җәяү йөрергә тырмыкыш тырышам, Ни? мин, чөнки машина белән парковкалар бик кыен. Миңа минем өчен җәяү йөрү яхшырак. Балалар белән дә җәяү йөрисеңме? Балалар белән аларга автобуста йөрү бик кызык бит. Бер-ике тапкыр автобуска чыккаладык, алар өчен ул аттракцион. Ә, автобусга чыгу. Әйе, Кызыл автобуста йөрү. А, Малай кеше өчен, тем мгм. более. Кондуктор янына барып, теге водитель янына барып. Кара, монда моның ни дә бар икән, нәрсә әле бу? Панорамный.
Әйе, панорамный. Моны ачып та буламы? Әйе, ябып та була, ябып та, ябып та, ябып та була. Ә, бу әле ачык. Мин ачык дип булай. Бу машина белән клипка төшкәнгә юкмы соң? Юк.
Уйламыйсың дамы? Юк.
Нәрсәгә инде бөтен шиха машинасын төшерә. Ә, бөтен кеше машинасын төшерә. Җәяү төшәбез без. Җәяү төшәсез? Әйе. Аттам шунда. Менә күп кешеләр бит авариягә эләгәләр. Әгәр анда городны карасаң, ник авариягә эләгә халык? Уйлавымча инде ул ашыгу Угу. Һәм эчү. Эчүме?
Мин әйе.
Күпме генә нинди генә зур штрафлар кертмәделәр, барыбер кеше курыкмый, салган килеш рульдә йөри. Ул үзе өчен дә курыкмый, менә башка кешеләргә дә зыян китерә. Менә шунысы иң начары шул гына. Үзем төнлә бер-ике тапкыр кайткач, гастрольләрдән кайтканда шундый салган кешеләрне шәһәр буйлап ләсенчик йөргәнне күргән бар. Куркыта андый әйберләр. Менә үзең әйбәт кенә йөрисең, тәртипле генә правила буенча. Менә шундый бер җүләр тинтәк аркасында эләгергә дә мөмкин син, ә бит? Инде и тормыш өзелергә дә мөмкин. Алыс калсын. Синең бөтен тормышың шушындамы инде? Менә сумкаңда монда. Бөтен тормышым иде. Ә, бөтен тормыш. Бөтен тормышым малайларым.
Син кайда булса чыгып китә аласың, менә бүген монда килдең син безгә. Бүген менә монда күчкән ачы. Мин сине менә ресторанга чакырдым, менә облако. дигән шунда кереп утырабыз хәзер кара әгәр дә сине бер җегет ресторанга чакырса бах көнләшәме көнләшә инде әлбәттә юк эш буенча ну эш буенча булса аңлый инде без бит инде бер беребезне җибәрәбез шундый аңлый аңлый торган гаилә ә рестораннарга да җибәрәсезме Юк, рестораннарга барган юк, но эш буенча, менә интервью, мәсәлән, инде мәдәният турында сөйләшеп утырган андый әйберләргә инде. Кара, телефоннан сөйләшергә, нәрсә эшләргә ярамый машина эчендә?

Аннары мин сине үзем озатып куям.
Алай булыр микән, белмим.
Әйе.
Ярыбыз яшьтек, әйдә әле.
Пока-пока.